Dostlar salam. C++ den kodlama derslerimiziň üçünjisine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda üýtgeýän ünlükleri ekrana ýazdyrmak diýen temany gürrüň bermekçi. Wideomyza geçmezden ozal, käbir zatlary siz bilen paýlaşmakçy, ýagny YouTube kanalymyzyň adyny SPView adyndan Uçknedu diýen ada üýtgetdik. Mundan beýläk YouTube kanalymyzyň ady Uçknedu bolup dowam eder. Indi bolsa dersimize geçeliň, ýagny üýtgeýän ünlükleri ekrana ýazdyrmak. Üýtgeýän ünlükler bolanda, Iňlisçesi variable, türkçesi bolsa degişken diýip atlandyrylýar. Ýagny C++-da birnäçe sany üýtgeýän ulluklar bar. Bu günki dersimizde üç sany üýtgeýän ulluklar hakynda käbir zatlary öwreneris. Birinjisi integer, ikinjisi string, üçünjisi bolsa float. Ýagny integer bilen başlalyň. Integer diýmek takyk san, takyk diýmek, ýagny integer numbers diýmek takyk sanlar diýmek, ýagny minus tükeniksizlikden plus tükeniksizlige çenli dowam edip gitýän sanlara diýilýär. Ýagny sanlar hiç hili nokaty, nokady ýok, ýagny 1,12 olar ýaly sanlar däl. Takyk sanlar, ýagny 1, 2, minus 1, minus 2, 0, 3 şolar ýaly sanlar. Has gowy düşünmek üçin, meselem, kodlama ýazyp göreliň. Diýeli, ilkinji bilen integeriň formady, ýagny integer atly üýtgeýän ullugymyzyň C++-daky formady int diýip atlandyrylýar, ýagny int. Indi üýtgeýän ullugymyzy, üýtgeýän ullugymyzyň formadyny ýazdyk, ýagny üýtgeýän ullugymyzyň görnüşini C++-a tanatdyk. Soňra bolsa üýtgeýän ullugymyzyň özüni tanatýar C++-a, ýagny. X diýeliň. Ýagny näme ýazsaňyzam bolýar. San diýip ýazsaňyzam bolýar, ýa bolmasa men diýip ýazsaňyzam bolýar hatda. X diýip ýazalyň-da, nokatasy goýmaga undansoň, aşaky setre geçýär sanan X atly üýtgän ulgamymyzyň bahasyny tanatýar. C++, meselem, ýedi diýeliň. Ýedi diýip tanadalyň, ýagny nokatlatr arkaly setri gutardalyň. Ýagny ýene täzeden gür aýdaýyn. Şu ýerde Integer diýip üýtgän ullugymyzyň görnüşini tanatdym C++. Üýtgän ullugymyzyň özüni tanatdym görnüşinden soň, üýtgän ullugymyzyň bahasyny ýedi diýip tanatdym aşakda-da. Şu ýerde ýene bir zat aýdyp geçmekçi. Şu ýerde x deňdir ýedi diýip aşak setirden ýazdym. Şuny pozup goýun we şuň arkasyndan, şuň yzyndan ýedi diýip ýazsaňam bolýar. Ýagny. Tä setre geçip oturmak gerekkä ýani täzeden x deňdir ýedi diýip ýazmak gerekkä ýöne häzirlikçe aşakdan ýazalyň has düşnükli düşnüp bolar ýaly ştaýda nokat otur bergisini goýmagy unutmalyň. Aşak geçeýin meselem x diýdim indi cout statementy bilen ýani cout statementy arkaly gara ekranymyza ýazgy ýazdyrýas ýani

gara reňkdäki penjirämize X ýazdyrarmy ýa ýedini ýazdyrar? Meň pikirimçe ýedini ýazdyrar. Näme üçin ýedini ýazdyrar? Sebäbi şu ýerde X atly üýtgän ullugymyzy tanatdyk, aşakda bolsa şol X atly üýtgän ullugymyzyň bahasyny tanatdyk. Indi şu taýdaky X diýip ýazmak ýazmak bilen biz C++-a şeýleräk bir zatlar diýýäs. Meselem, X-iň bahasyny Ýokardaky belläp geçen y kysymyň bahasyny gara reňkdäki penjirämde ýazdyr. Ýagny y ksy ýazdyr diýemzok, ýagny y kysymyň bahasyny ýazdyr diýýär. Indi si plas plasa şeý diýmek bilen save edeliň. Şu ýerden faýldan save edeliň. Ýagny save etmegiň başga-da aňsat usullary bar, gyýyk usullary bar. Ýagny kontrol S düwmesine basyp hem save edip bilersiňiz. Şu ýerde näme diýeliň? Üçünji ders diýip seýw edeliň. Der diýipdir. Däden seýwa, seýwas arkaly ders beriň. Aslynda tapady ýok ýöne. Näme diýip seýw etseňem tapady ýok ýöne ýende ders diýip seýw edeliň. Eee Indi ketýän zadymyz F9 arkaly kompal etýäs, soňra F10 arkaly işletýäs. Ýagny ýalňyşlygymyzy barlaýas ilki bilen. Soňra F-on arkaly kompile etýär. Görşüňiz ýaly ýedini çykardy, sebäbi şu ýerde üýtgän ulgamynyň bahasyny ýedi diýip tanatdym C++ a. Indiki etmeli zadymyz ýa şu ýerden täzeden bir cout diýip ýazaly, ýa cout statementini ýazyp gaýra ekrana täzeden bir zat ýazdyralyň. Meselem ýedi diýip ýazdyralyň. Siziň pikiriňizçe şu ýedi diýip ýazdyrymyzdan soň F-Document Compile edip F-on arkaly iş edemizde gara reňkli ekrana näme çykarar? Meniň pikirimçe Edge-iň özüni çykarar sebäbi şu ýerde bahasyny ýagny üýtgän ulgamynyň bahasyny ýedi diýip berdik. Ýokarda hiç hili kemçilik ýok aşakda şular ýaly ýagny üýtgän ulgamynyň bahasyny ýedi diýip berdik. Şu ýerde ýene ýedi ýazsaňam hiç hili tapawut edenok, ýagny ýene-de F-dokuz arkaly kompile etýäs, F-on arkaly işletýäs, ýene-de gara reňkdäki ekranymyza ýedini çykarýar. Indi geçeliň täze zada. Diýen şu ýerde ýene-de täzeden siýaut siýaut ýazýas, iki sany kiçidir belgisi. Ýagny goşa dyrnagyň içinde x ýazýas. Şu ýerden ýene-de iki sany Kiçidir belgisi, endline arkaly setir utart ýaz, nokat setir arkaly siýahat utart ýaz, F dokuz arkaly kompile et ýaz, F on arkaly işlet ýaz. Görşüňiz ýaly, şu ýere X ýazdy. Näme üçin X ýazdy? X ýazmagynyň sebäbi integer integer kysymly, ýagny üýtgän ullumyzyň ullumyzy syýahat arkaly gara reňkdäki penjirä ýazdyrjak bolanymyzda hiç hili goşa dyrnak ýazanymzok. Ýagny üýtgän ulluklary syýahat syýahat statementy arkaly gara gara ekrana ýazdyrjak bolanymyzda hiç hili goşa dyrnak içinde ýazanzok. Goşa dyrnak içinde ýazsak eýýäm bir başga zat ýitip gitýär. Meselem, goşa dyrnak içinde ýazsak, ýagny goşa dyrnagyň içindäki zady göni gara ekrana çykar diýip C++-a ýüzlenmegimiz bolar. Şoň üçin şu ýerde meselem üýtgän ullugymyzy gara reňkdäki gara reňkdäki ekrana ekrana işlet çykarmak üçin ýagny goşa dyrnagyň içinde ýazmaly däl. Goşa dyrnagyň içinde diňe şu goşa dyrnagyň içindäki zatlary ýaz diýip ýazdyrýar. Indi ketýän e, etme zadymyz ýagny ýene bir zat barlap göreliň. Meselem şu ýerde syýawda e, syýaw statement arkaly täzeden bir zat ýazdyrjak bolup göreliň. E, diýeli x1 diýeli. Endline häzir F-Doclarco kompaniýasy hem şu ýerde ýalňyşlyk görkezer. Görşüňiz ýaly şu setirde ýalňyşlyk bar diýýär. Ýalňyşlyk näme X bir. Ýagny C++ bize şeýle diýmek isleýär. Sen niýe maňa diýýär X bir X bir atly üýtgän ullugy ýokarda tanatmadyň diýýär. Şoň üçin diýýär men seň diýýär ýazan kodlamanda şu ýerini ýalňyş diýip hasap etýän diýýär. Sebäbi diýýär sen hiç ýerde maňa Iks bir atly üýtgän ullugy ýokarda maňa tanatmadyň diýýär. Men oňa derek gara reňkdäki ekrana näme ýazyraýyn diýýär. Mysal üçin, Stepri Pol ýaz. Indi gaýtma zadymyz. Ýene bir aýdyp geçeýin şu ýerde, Siýal tüp ýazaryň, ýa Siýal diýmäliň. Meselem şu ýerde Integer diýeliň, meselem, üç. Uçgun. Üç, üçlük bilen uçgun ýazdyk. Ýagny, şu ýerde aýdyp geçmek isleýän zadym, häzir F9 arkaly kompal etsek, ýalňyşlyk görkezer şu ýerde. Görşüňiz ýaly, ýalňyşlyk görkezer, sebäbi näme üçin? Üýtgän ullugymyzy kompýutere tanatmak islämizde, şu ýerde üýtgän ullugyň adyny ýazamyzda, hiç hili harp bilen, san bilen başlamaly däl. San bilen başlasa ýalňyşlyk görkezýär. Meselem, iňlisine san goýup bileris. Ýagny ýurtdaky zarykly kompal etsek hiç ýalňyşlyk görkezmez görşüňiz ýaly. Ýöne sa bilen başlasak ýalňyşlyk görkezýär. Meselem, ortarakda bir dörtlük goýulyň şu ýerde ýene-de işleder. Ýalňyşlyksyz. Ýöne eger-de ýene-de başynda meselem ýedi goýup göreliň. Ýurtdaky zarykly kompal etsek ýalňyşlyk görkezýär. Ýagny Üýtgän ulugymyzyň üýtgän ulugymyzy C++ tanadymyzda hiç hili baş birinji karakter san bolmaly. Bolýar. Indiki aýtmaly zadym Ýagny bir ullakan programma ýazjak bolýas diýeli. Meselem şonda diýeli bir näçe sany integer, integer üýtgän ulluklar gerek diýeli bize meselem x, y, z, i, u şolar ýaly bir näçe sany üýtgän ulluklar gerek diýeli. Meselem diýeli y gerek diýeli. Integer u gerek diýeli. Ýagny şulary Persin aýratyn bir integer ýazyp ýazmak hökman däl, meselem şuny ýa bir zatlar edip bilýäs, pi diýeli, o diýeli, i diýeli, u diýeli, y diýeli, şularyň hemmesini aýratyn integerde ýazmak hökman däl, ýagny aýratyn integer formatly üýtgän ulylyk bilen ýazmak hökman däl. Täze, ýagny hemmesini birlikde ýazsagam bolýar, ýöne şu ýerde biz u bilen Yny ýazmak bilen ýalňyşdyk, sebäbi ýokarda-da biz u bilen yny tanadypdyk C++. Şonuň üçin bir tanadan zady ikinji gezegem tanatmak ýalňyşlyk. Meselem, J diýeli, biram K diýeli. Şu ýerde bir zady iki gezek tanatdykmy, tanatmadykmy şony barlaly. Tanatmandyrys ekeni. F dokuz arkaly kompal etýäs. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk görkezenok. Integer hakdaky Zatlar şulardan ybarat. Indi bolsa stringe geçeliň. String diýmek näme diýmek? Ýagny string diýmek birnäçe karakterlerden emele gelýän üýtgän ululyk diýeýin. Ýagny birnäçe sany karakterden emele gelýän tekst. Ýagny karakterimiziň karakterimiz ýagny iki karakter bolup biler, ýagny bir karakter bolup biler, 10 karakter, 100 karakter bolup biler. Ýöne şony C++ özüne, meselem, string formatynda ýazamyzda, tekst, tekst görnüşinde kabul edýär. Ýagny stringi biz, meselem, C++ bir näçe sanlar arkaly hem tanadyp bileris, ýöne san arkaly hem tanatsak C++ ony san arkaly tananokdan hem özüne tekst arkaly kabul edýär. San ýazsagam, diýeliň, Stringiň C++ daky formaty ýene-de ýazylyşy ýaly string. String diýeli, meselem, näme diýeli? String x diýeli. Şu ýerde x-iň nämedigini ýa x deňdir diýeli. Ýene bir zat belläp geçmek isleýän, şu ýerde string, stringdäki, ýagny string atly üýtgän uly şu ýere tanatdyk. C++ şoň soň aşakda şu e, x atly e, üýtgän ululygymyzyň bahasyny berjek bolamyzda iki sany goşadyrynyň arasyndan ýazýas. Şony ýatdan çykaramzok. Meselem, salam C++ diýeli. Go C++ diýme, C++ diýeli. Bu kodda oturarka ýaly sözlem gutartýas. Aşak geçýäs, cout ýazýas. Cout iki sany kiçi dire belgisi. X diýýäs. Ýene bir aýdaýyn, şu ýerde men ýatdan çykarypdyryn. Integer Bilen ýokarda X tanatdym. Şu ýerde string arkaly hem X tanatdym. Şul ýalňyşlyk bolýar. Ýagny bir gezek ulanan zadyňy, bir gezek ulanan e, üýtgän ululygyňy aşakda ulanmak bolanok. Ýagny C++ tanatmak bolanok. Şoň üçin M diýip alaýyn şuny. Şu ýerde de M diýip alaýyn. Endi iki sany kiçir belgisi, endline, nokatlatyr. F-dokuz arkaly kompile etýäs, F-on arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly, şu ýerde X ýazdym hem bolýn. X-iň bah, M-i ýazdardym hem bolýn. M-iň bahasyny şu ýerde salam C++ diýip çykardy. String barada aýtmaly zatlar. String barada aýtmaly zatlar gitge çyşlardan ybarat. Indi float hakda aýdyp geçmekçi. Float bolanda, ýagny

ulanýan ýagny format diýeli float ýagny üýtgän ulgamymyzyň görnüşi float aşak yzynda näme ýazdyraryn e ýazdyraryn float e nokatlatyr aşakda e-niň bahasyny kesgitleýär ýagny Bir nokada ondan iki diýeliň, şu ýerde adatça siz oturyp oýup öwrenişensiňiz, ýagny matematika zatdan mysal işlänizde, ýöne C++ da otur arkaly aňladamzok, ýagny onluk sanlary nokada arkaly aňlatýas, ýagny bir bitin ondan ikini arasynda nokada arkaly, ýagny ondan iki digini aňlatýas. Şu ýerde ýalňyşmaly. Nokat otur arkaly aşak geçýär. E, diýeliň Seout meselem en ýaz en ýazdyraly. F9 arkaly kompile etýär, F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly bir nokat 10-12-niň e, eni däl-de bir nokat 10-12-ni gara reňkdäki penjiremizde ýazdyrdyk. Has üýtgeşigräk bir aýdyp göreliň, täzeden float diýip üýtgeýän ulluk girdeli. Ýagny şu ýerde girizmedik bir harplamanyň birini girdeli. Ýagny diýeli W diýeli. W harpy. Deňdir diýeli. 3 nokada 10 12 diýeli. Nokat otur arkaly sözlem diýýär. E, Fetir diýýär. Aşak geçýär. Täden siýaut ýazýar. Şu ýerde E bilen e, W-ni goşduryp göreýin. E goşmak. W. e, nokat otur arkaly syýalyp dünýän ýa bolmasa ştaýda e, ýende täzeden iki sany kiçidir belgisi bilen endline goýup biler. Nokat otur arkaly syýalyp statementynyň gutarýandan habar berýän, F9 arkaly kompile etýän. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly e, gara reňkdäki penjirämize çykarýan. Görşüňiz ýaly şu ýerde E bilen Wanyň bakasyny goşup gara reňkdäki penjirämize çykardy. Sebäbi men şu ýerde C++-a şeýleräk diýdim. C++ E bilen Y-ny goşup çykar diýdim. Şu ýerde ýagny arasyna goşmak ýazmak bilen şularyň maňa gerekli zadyň ikisiniň goşulandygyny C++ goşulanynyň gerekdigini C++ habar berdim. Şu ýerden täzeden ýene bir zat üýtgeşigräk bir zat barlap göreliň. Float diýip täze bir üýtgän ulluk Tanadalyň, näme diýip tanadalyň şu ýerde? Diýeli, r harpy tanadalyň. Asa aşakda r deňdir wa goşmak e diýip tanadalyň. Nokat otur arkaly setir gutardalyň. Indi şu ýerde täzeden siýaut ýazdyralyň, siýaut arkaly run ýazýas. Endline arkaly setiri gutardýas. Nokat satry arkaly cout statementyny gutardýas. F9 arkaly compile etýas. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok. Şu ýerde R atly üýtgän ullumyzyň bahasyny Uga goşmak E diýip tanatdym ýokarda. Indi aşakda-da şu e, we goşmak e diýen e, we goşmak e deň bolan Ramy aşakda syýahatyň içinde ýazyrdym. Häzir siziň pikiriňizçe gara reňkli ekrana näme ýazdyrar? Hany göreliň. F-top arkaly täzeden kompal etýäs, F-on arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly, men şu ýerde raň bahasyny, ýagny üç nokat ondan iki goşmak bir nokat ondan iki diýip, C++ tanatdym. Soňra bolsa run-yň özüni cout statement arkaly gara reňkli ekrana ýazdyrdy. Görşüňiz ýaly, ikisini goşup ýazdy. Iň aýtmaly zadymyz float arkaly float hakynda aýtmaly zatlarym şulardan ybarat. Yani bu günkü videom şulardan ibaret. Eger de düşündürüşimde käbir kemçilikler bar bolsa aşakdaky teswirler bölümine öz teswirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Ýa bolmasa şu wideo hakynda düşünmedik zatlaryňyz bar bolsa, aşakdaky teswirler bölüminden öz teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Ýa bolmasa açyklama kysmyna öz mail adresimi goýaryn. Şu ýerden maňa kontakt edip bilersiňiz. Indiki wideoda görüşýänçä koş sag boluň.